Mi ta hartá kaba di e vírùs kowi diesnuebe maton aki. Henter e bagamunderia aki tin mi pasenshi den un bòter. Ami sí no ta kere mas den e pantomina vírùs kowi maton guligunga aki. Gobièrnu ta bisa ku kowi diesnuebe ta mata sin miserikòrdia. E asuntu aki ta mas straño ku tela di paña. Con nan ta laga hende bay supermercado pero ta proibi hende di bay de fles bay come un bon a la paria? Na mi parecer e virus aki ta un virus masha sabi cu ta dicidi si e ta bishita restaurant of supermercado. Dios para hende. Mi tin un presentimiento cu tur e asunto aki ta un bagon grandi di gobierno pa tene nos na cas pa asina nan por haci deshaci cu nos manera gobierno ta heta bon. Basta tempu mi tin ta oria e sep di gobièrnu pa hasi nosnan palòli. Awèl, ami, Maria Celestina San Candelaria, si no ta kai pa e kos tramposo aki, ta basta! Maria, Ta ki yerba dibina vera su hòfi a iluminá bo sinti ku gobièrnu kier tuma poder riba nos i hasi nosnan pelele. Chepo, Esaki no ta yerba. Masha tempu mi ta lura e gobierno aki cu mi wowo di banda drechi, pero ta e wowo banda robes mes a spierta mi cu poco poco e gobierno pretendiente di buena fe ta cabando cu nos libertad. Tiki tiki nan ta coe mas gara riba nos libertad y asi nos na mucha manda. Nan a purba cu e nos spiritu y domina nos fo'i chiki cu cuentanan di zumbi. Nan no a logra. Nan a purba corta nos socialisacion dor di hisa nos belasting te den porta di fiernu. Nan no a logra esey, ya cu nos ta un cultura Terco. No opstante e belasen haltu, nos a keda bula kaya, baila barrica na estilo di Tongolele. Awor gobierno ta purba di manipula nos libertad cu e bendita covid di mala maula aki. Ta poder y control e gobierno aki ke pa disimina nos y reduci in probacion. Nan ke rinca nos di un maldito cataclismo di virus pa nan por caba cu nos na fin di manera. Maria, Ta awor mi wifi celebral ta conecta, e awor mi ta fustan bo. E berdad, kedamento di paden y no socialisa cu otro no ta beneficia ningun hende humano su inmunidad. Si kedamento di paden y reducimiento di socialisacion tabata un remedi pa malesa, masha tempo lo nos a cura cancer. Maria, bo a desperta mi pensamento. Hende sa toma hende asi no. Mi e mberenan ta moviendo shelu y tera pa combati e virus di mala moula ey, en bes di busca manera di fortifica nos sistema di emunidad pa combati e virus di mala moula aki. Nan tin nos pa hende pasa na awa. Nan por wel yama nos tur bubechi. Rumannan, tendé mi bon. No laga lamunchi daña promente. Kòrda ku kaminda djente ranka, lenga ta pasa. Nos ta hende di karakter firme ku resistensia. Bon salú ta deber i responsabilidat di kada un di nos. Nos mester lesa i eduká nos mes pa no laga niun bur di mala moula biña na nos kabes ku porkeria. Ora cu un ser bon informa, por opina. Pero Maria, nos ta wòrdu obligá di keda paden kontra nos boluntad. E hende mimonan ta kontribuí ku fortalesemiento di e medidanan. Nos no mester kai den ningun trampa. Ta bira tempu pa nos liberá nos mes for di e esklavitud imponé riba nos pa medio di e gobièrnu aki. Nacionnan di tera a liberá na mes siglonan pasá. Awe mi cana a yena. Nos mester di liberacion, si no ta casnechi nan lo bisti nos tur. A yega e momento pa nos ta informá i educá, pa rabia di un minüt no bira duele di shen aña. Mi a kaba di nota ku Dòkter Roy Martina ta bai informá i eduká nos tur den pika pika ku Rita. Dòkter Martina ta hende ku dos dede di sintí i el a lesa un punta di buki mas ku nos tur. Asina ta, ban sintonisá Dòkter Roy Martina den pika pika i mira kon su ku ta bèk pa kabes di Lusafè. Ami ya a laba mi mondkapje pa mi por sinta ku mi koblesnan den e mesun sala i sintonisá pika pika ku Rita i Dòkter Roy Martina. Kòrda bon, tur hende ku debe tinu, mester paga tinu, i wanta distansia di dos meter tur kaminda. Awor si bo tin mi tur tolondrá. Maria ta bisa, Dos meter? Zizi a kaba di bisa ku ta bon pa nos yega serka di otro pa fortalesé imunidat. Awèl, Si no yobe, la pinga. Awèl, Tur shimaruku ta hechu. Tur hende lo ta klabá na pika pika ku Rita. Ke mèn, ningun hende no por reda otro. Awor e funchi ta bai totá.